Helo, Mr Mathias fan hyn, a mae'r fideo hyn am Fortnite a Jarvis K. Mwynhewch! Mae hwn yn fideo newydd, dyw hwn ddim yn fideo tutorial o gwbl, ond mae hwn yn fideo am Fortnite. Ie, yeah, Fortnite. Nawr, mae Jarvis Cei fan hyn, a dwi ddim yn gwybod pwy yw e, e nes i heddi, wrth gwrs, um, wedi cael ei banio am fywyd am twyllo ar Fortnite. Mae'n debyg oedd e'n defnyddio aimbot, a mae rhain yn erbyn uh, rheolau Fortnite. Nawr, i fod yn onest gyda chi, pwy sydd yn darllen y rheolau i gyd? Ond mae'n mae'n un peth sy'n eitha pwysig, bod chi ddim yn twyllo. Dychmygwch i chi mynd ar lain a mae rhywun yn twyllo neu'r yn eich erbyn chi. Fyddwch chi ddim yn hapus amdano hynny o gwbl. Ac mae fe wedi bod yn creu fideos o fe yn twyllo. Um, so mae Fortnite wedi cywg fe bant a digon teg am hynny. Ond peth sy'n ddiddorol iawn, um, o'n i ddim yn gwybod pwy yw e, ac o'n i'n darllen yr erthigol fan hyn, a fe'n dweud bod 2 miliwn subscriber gyda fe ar YouTube. So wedyn, es i ar fy hoff, um, hoff wefan, Social Blade, a gweld fan hyn y uh, gwybodaeth amdano fe fan hyn, ac i chi'n chi'n gweld, mae gyda fe 2 miliwn subscriber, ac yn hefyd, dyma'r arian mae fe'n ennill bob mis o i YouTube, rhywbeth rhwng 3,000 a 53,000 y mis. Ac hefyd, edrychwch ar chi hyn, mae fe'n ennill rhwng 39,000 y flwyddyn a 637,000 y flwyddyn. So mae hwnna'n llawer fwy na athro. Ac amser mae rhywun yn dweud bod chwarae gemau ddim yn talu, o falle bod e. So nawr ni yn gwybod Pam mae Jarvis Kay yn crio? Achos mae fe newydd colli yr arian hyn i gyd. Ond pam dw i'n dweud hyn? Wel, neithiwr ar Facebook, uh, oedd rhywun wedi rhannu rhywbeth gyda fi, a dwi'n meddwl mae fe'n eitha pwysig i rhannu fe gyda chi nawr. Rhag ofn i chi meddwl bod twyllo yn rhywbeth dda i wneud. So, dyma fe fan hyn, um, ac jyst i ddangos i chi beth mae'n gweud, at the entrance of a gate um, of a university in South Africa, the following message was posted for contemplation.

Ond beth mae hwnna, pa effaith mae hwnna mynd i cael arnoch chi yn hir dymor? Ac os ewn ni nôl nawr i fan hyn, chi'n gwybod, dwi'n siŵr bod Jarvis Gay mynd i wneud digon da. Fi'n siŵr nawr mae e yn mynd i cario ymlaen ei sianel e a rhyw cyfeiriad arall a dal ennill arian mawr achos mae fe'n rhan o ryw tîm e-sports, uh, FaZe Clan hefyd. So, dyna ni. Os mae gyda chi unrhyw sylw o gwbl hoffech chi roi lawr, jyst rhowch e lawr yn y gweilod fyna. Um, hefyd, um, os ych chi'n gwybod am unrhyw beth hoffech chi fi jyst trafod fan hyn, jyst rhowch e lawr yn y sylwadau a na i fideo cyflym amdano fe hefyd. So, hwyl am nawr ac dyna y fideo stael newydd am Fortnite am Jarvis K am twyllo. Hwyl am nawr. Ta ta.